Ýutub Mirasym kanaly. Mähriban diňleýjiler, Türkmen ýoly edep-çeper gepleşigimizde Çarmyrat Garahanowyň Artykgül teke gyz barada gürrüň berýän Arkamda türkmen bar atly gürrüňini eşitdirýäs. Taryhy geçmişde bir müň sekiz ýüz segsen birinji ýylyň on ikinji ýanwarynda güýçleri deň bolmadyk Watan ugrundaky söweşde türkmenler ýeňlenden soň, taryhy ýazuw çeşmelerinden belli bolşy ýaly, garşydaşyň esgerleri söweş meýdanyndan gözi ýaşdan doly, aglamakdan ýüzi çişen üç ýaşlyja Köz ýal gyzyl reňkli türkmen köýneklije gyzjagaza duşýar. Gyzjagaz atly rus esgerini görenden, Hydyr gören türkmeniň altyn sährasynyň täsin gözelligi bolan jereni ýaly tasap gaçmak bilen bolýar. Esger ony allaw bilen kowalap öňünden çykyp tutup, öz goşunlarynyň dolandyryş merkezine alyp gelýär. Ony tapyp tutan esger oňa ýüzlenip sorag berende gyzjagaz nätanyş adamyň elinden sypjak bolup, iki ýana urnup, eljagazlaryny uzadyp, Eje, eje, eje diýip zaryn ses bilen aglapdyr. Esger çagany köşeşdirjek bolup, berbaşagaý bolupdyr. Gyzjagazyň suwsap, bokurdagy tüýdüge dönüp, dodajyklar suwsuzlykdan, gorkudan ýaňa darka-darka ýarylypdyr. Esger ýanyndaky suwly mutarasynyň agzyny açyp, gyzjagazyň suwsuzlykdan kepen dodaklaryna tutup, az-azdan suw içirýär. Gyzjagaz nemlenen dodajyklaryny ýalap, özüni dürsäp ynjalýar. Teşnelikden ganran esgeriň, Adyň kim, sen nireden diýen düşüniksiz soraglaryna gyzjagaz düşünmän, näme jogap berjeginem bilmän, Teke, teke, teke diýip jogap beripdir. Türkmeniň mukaddes galasynyň duşman goşunynyň basyp alynandan, öz mähribanlaryndan jyda düşenden bäri açlykdan, suwsuzlykdan surnugan gyzjagazyň, Çaga bedeni tapdan düşüp, esgeriň gujagynda melul bolup uka gidýär. Sähel salymdan elhenç partlamaň asmana göterilen mukaddes galaň ganatynyň topragyndan älem-jahany saýgaryp bolmaýan durky, çagaň kalbynda ejesiniň gujagyny gerip zar inleýän sesi bilen ýaralanan kakasyna kömek bermäge ylgaýşy, Adamlaň ýerden göterilen galaň gumuna garylan jesetler janlanyp, erbet çirkin gygyryp oýanýar. Gözüni açanda äm-säm bolup, bu ahwalatyň düýşdügini düşünip, çaga bilesigelijiligi bilen töwerek-daşyna Nemlije garaja gözler bilen garaýar. Esger gorkudan ýaňa titräp duran naçar çagaň kellesini sypalap, ony köşeşdirjek bolýar. Demi-demine ýetmän sojap dem alýan gyzjagaz az salymdan rahatlanýar. Esgeriň beren owkadyna dodajygyny kemşerdip tamşanýar. Serkerdi ak aty bilen goşunyň dolandyryş merkezine gelende gyzjagaz tasoň atynyň aýagynyň aşagyna düşmekden zordan halas bolýar. Serkerdi esger Radiondan bu kim diýip soraýar. Esger Radion bolan wakany birin-birin aýdyp berýär. Ol ony özüne gyzlyk edip alýandygyny, galaň alnan gününiň ruslarda Tatýanaň güni bolansoň, Gyzjagaza Tatýana diýip at goýýar. Serkerde goý atasynyň ady Mihailowna, familiýasam Tekinskaýa diýip aýdýar we Russiýanyň harby ministriniň gyzyna öz garamagyna terbiýeçiligi almagy tabşyrýar. Bu wakany Walentin Masalskiý Skobelew atly taryhy kitabynyň bir ýüz altmyş dokuzynjy sahypasynda Gala zabt edilip alnandan soň, esger Rodion üç ýaşlyja aglaýan gyzjagaz tapýar. Oň ene-atasy tapylmaýar. Biziň bilşimiz ýaly zabt etmek Tatýana güni bolup geçýär. Şoň üçinem gyzjagaza Tatýana diýip at goýulýar. Mihail Dmitriç gyzjagazy özüne gyzlyk alansoň atasynyň ady Mihailovna, familiýasyny bolsa oň taýpasynyň hormatyna Tekinskaýa diýip at berýärler.

Akademik Bibi Pälwanowaň Türkmenistan neşirýat tarapyndan 1975-nji ýylda çap edilen Türkmenistan aýallarynyň bagtly durmuşy atly kitabynda rewolýusiýadan ozal diňe bir türkmen aýalynyň, Tekinskaýaň ýokary bilimi bardy. Bir müň sekiz ýüz segsen birinji ýylda Gökdepe galasy ýykylanda bir sebäp bilen ykbaly patyşa generaly Skobelewiň eline düşen üç ýaşyndaky Tekinskaýa rewolýusiýadan öňki Türkmenistanda ýigriminji asyryň başlarynda ýokary düşünjeli Magarowç höküminde peýda bolup, ol türkmen aýal-gyzlarynyň azatlygy ugrundaky göreş taryhyna uly goşant goşdy diýip, habar berýär. Gyzjagaz goşun bilen Gökdepeden ugrap, ilki Arçmana, Bama gelip, soň Ahal ilinden çykyp, at, düýe goşulan araba bilen Çekişlere, häzirki Esenguly etrabyndaky Çekişler şäherçesine barylýança, esgeriň garamagynda oň ýanynda bolýar. Ikisi biri-birlerine öwrenişýär. Esger oňa öz dilinde käbir sözleri öwredip, düşünişip ugraýar. Rodion çagany wagtly-wagtyna naharlaýar we suwa düşürip, eşiklerini çalyşýar. Türkmen kenaryna ýörite gelen goşuna niýetlenen çekişler atly bug bilen işleýän gämi bilen Hazar deňzini ýüzüp geçýärler. Soňra bolsa otly we paýtun bilen

Ýelena Dmitriýewna Milýutina Şahowskaýa türkmen ilinden getirilip, ýetimler öýüne tabşyrylan garaja gyzy uzak eglenmän köşgüne getirdip, öz gyzy bilen dokuz ýaşyna çenli bile terbiýeleýär. Oňa edil gyzynyňky ýaly ýörite enjamlaşdyrylan otagy bölüp berýär. Ýörite mugallymlary hakyna tutup, hemme taraplaýyn kämil bilimli bolmagy üçin alada edýär. Tatýana mugallymyndan rus dilindenem, nemes, fransuz dilindenem, sazdanam bilim alýar. Eneligi we beýlekiler Tatýanany ynjytman, oň üçin ähli şertleri döredipdirler. Tatýana dokuz ýaşyny dolduransoň, ony asylzada gyzlaň terbiýelenýän pansionatyna ýerleşdirýär. O ýerden eneliginiň öýüne gelende oň şanyna ýörite baýramçylyklar guralypdyr. Tatýana şagalaňly märekä gatyşmagy, ballara, maskaradlara, uly tutumly myhmançylyga gitmegi halaman, galapyn kitaba ýa-da başga bir işe güýmenip, öýde ýeke oturmagy gowy görýär ekeni. Knýagina iki gyzynyň haýyşy bilen Olaň her birine at satyn alyp berýär. Gyzlar atlaryny örän gowy görüp yhlasly bolýarlar. Tatýanaň yhlasy doganynyňkydan güýçli bolýar. Ol ata münende edil erkek oglan ýaly, bedewe bolan söýgi we yhlas türkmen halkynyň ganyna bolşy ýaly bolýar. Tatýana okuwdan boş wagtlary aty bilen gezelenç edip at üstünde oturmagy, çapmagy kämil öwrenýär. Ol şeýle-de fransuz dilinde gürlemäge, aýdym aýtmaga örän ökdeleýär. Tatýana eneligi bilen telim ýola Peterburga, Tambowa, Kryma, atasynyň mülküne gezelenje gidýär. Esger Rodion Tatýanaň ýanyna mümkin bolan pursatlar ony görmäge yzygiderli görme-görşe gelipdir. Olar ataly-gyz ýaly biri-birini gowy görüpdirler. Rodion her duşuşykda geçmişi ýatlap gürrüň beripdir. Şeýle duşuşyklaryň birinde Rodion Tatýana sataşan gününden bäri aýap saklap ýören ýönekeýje keşdeli, ýakasy ala wajykly kiçijek gyrmyzy köýnegi sowgat berýär. Tatýana bu eýjejik köýnegi bagryna basyp, gözüniň göreji ýaly gorap saklap, gije ýatanda ýassygynyň aşagynda goýup, ýanyndan aýyrmandyr. Ol ýeterlik bilimli adam bolup ýetişip, esger Rodionyň ýatlamalaryndan soň pikir ummanyny gulaşlap ýüzüp, özüniň entek mana düşüneli bäri görmedik ata Watanyny göz öňüne getirýär. Garagumyň gujagyna ýaýran gadymy türkmen halkynyň ykbaly kalbyny biynjalyk edýär. Günbatarda gojaman Hazar deňzi, gündogarda mele suwly gadymy Ama derýa, günortada injirli arçaly baglara bürenip oturan süýji suwly akar çeşmeli Köpetdag we demirgazykda süýji suwly Sarygamyş çöketligi, Üstýurt belentligi, Maňgyşlak sähralary aralygynda ummasyz giňişlikde balyk tutýan, mal bakýan, ýanlyk ýaýýan, ekin ekýän, guýy gazýan, nepis haly dokaýan, dünýä belli ahalteke atlaryny seýisläp ýetişdirip çapýan, aw edýän erkana halkyň häzirki we geljekki ykbaly barada oý-pikire batyp, özüniň bu babatda halk üçin näme edip biljegi oň köňül kalbyny lerzana getirýär.

Tatýana Tekinskaýa asylzada gyzlaň Moskwadaky Ýelizaweta institutyny bir müň sekiz ýüz togsan dördünji ýylda tapawutlanan bahalar bilen tamamlansoň, oňa şo ýylyň ýigrimi birinji maýynda ýedi ýüz kyrk birinji belgili okuw tamamlandygy baradaky şahadatnama berilýär. Ol Tekinskaýanyň okan ýyllary özüni ahlak taýdan örän oňat alyp barmagy bilen barabar instituty ähli sapaklardan ýagşy we örän ýagşy bahalar alyp gutaranlygyna güwä geçýärdi. Hem institutyň uçurymynyň sahabyna alkyş ýazylan kitap bilen sylaglanmaga mynasyp bolanlygam görkezilýärdi. Şeýle-de surat çekmekden, sazdan, tansdan, el işlerinden, öý hojalygyndanam ol kämil bilim alýar. Ýokary bilimli Tatýanaň Moskwada işe galmaga ähli mümkinçiliginiň bardygyna garamazdan, ol Harkow şäherindäki zenanlar gimnaziýasynda mugallym bolup gitmäge meýilli bolup, o ýerde bir müň dokuz ýüz altynjy ýyla çenli fransuz dili sapagy boýunça mugallym bolýar. Harkowa bellenen işine otly bilen Marýaka Moskwaň tehniki institutynyň geljekki uçurymy, diplom işi boýunça Harkow şäherine barýan Pýotr Sergeýewiç Skwartsow bilen tanyşýar. Olaň tanyşlygy iki ýaş juwanyň durmuş gurmagyna alyp baryp, netijede, bir müň sekiz ýüz togsan sekizinji ýylyň ýigrimi üçünji awgustynda olar nikalaşýarlar. Tatýana Harkow şäherinde mätäç çaga ýa-da adam görse güýjüniň ýetdiginden mümkinçiligine görä olara kömek edipdir. Ol tolkunly gomly durmuş deňzinde özbaşdak ulaşlaýar. Adams institut tamamlap zawodyň baş inženeri wezipesinde işe başlaýar. Maşgalada eýjejik üç gyz Liza, Alina hem Sonýa dünýä inýär. Ýöne soňabaka özara düşünişmezlikler sebäpli maşgala näsazlygy olaň biri-birinden aýrylyşmagyna getirýär. Tatýana belli bir karara gelmezinden ozal kän oýlanýar. Esger Rodionyň oň watany hakynda beren gürrüňleri kalbyny oda salýar. Teke gyzy atly poema Tatýanaň ýan kitabyna öwrülýär. Oň kalbynda öz dogduk diýaryna bolan söýgi telwa surýar. Her deminde ata-babasynyň ýurdy, halkynyň keşbi alyslara, ýagşy duýgulara atyny ýüzin salyp gidýär. Bütin durky bilen alan bilimini öz halkynyň sowatly bolmagyna bagyşlamagy berk ýüregine düwüp, Dünýädäki ähli zatdan, hatda öz bagryndan önen çagalaryndanam ileri görüp, öz topragyndan, mähribanlaryndan galan ýalňyz ýadygärlik gyz köýnejigin bagryna basyp, ýüreginde diňe Watan küýsegi ör boýuna galýar. Ol nähoşlap, Kryma gidip, Saglygyny dikeldip, Moskwa gaýdýar we Harkowa dolanyp barmaýar. Ol şondan soň türkmen iline dolanmakdan başga zadyň kirinem etmeýär. Gijelerine çagalygyndan, Watanyndan, öz mähribanlaryndan nyşan galan gyrmyzy çaga köýnejigi bagryna basyp, dertli kalbyna teselli tapýar. Türkmeniň Watana bolan guwanjy oň ýüregindäki esasy duýgularynyň biridir. Görnükli türkmeniň serkerdesi, nusgawy şahyr Seýitnazar Seýdi begler atly goşgusynda Watan üçin hiç zatdan gaýtmajagyny jan-teni bilen şeýle wasp edýär, Ilim üçin şirin jandan geçer men, Düldül münüp, ganat baglap uçar men, Namart dälem, Hakdan kasam içer men, Ýanyp duran nar men, sönmenem begler. Baýly şahyr Başga ýeri gözlemen atly goşgusynda Hakyň nazar salan türkmen ilini şeýle wasp edýär, Her bende aýrylsa uly silinden, Ady ýadyndadyr gitmez dilinden, Hiç aýrylybilmen Ahal çölünden,

Watanyňda ýaşap ýörseň, ýaryndan aýrylan ýedi ýyl aglar, ýurdundan aýrylan ölinçä aglar diýen pederlerimiziň döreden pähimi. Watanyň gadyr-gymmaty barada o diýen oýlanybam durmaýaň. Ýöne niçik türkmen topragyndan aýagyňy üzseň, gaýry ýurtlaryň birine sapar bilen ýa-da syýahat üçin az wagtlyk gitseň, Ýüregiň şeýle bir gysy uraýa. Tizräk mähriban ýurduňa dolanasyň gelip, aý-gün beýlede dursun, sagat-minudyňy hasaplap uraýaň. Tatýana Tekinskaýa bolsa üç ýaşlyja gyzjagazka özüne bagly bolmadyk taryhy wakalar sebäpli mana düşünmeýärkä, öz watanyndan aýra düşýär. Ony gyzly galan öz gyzy bilen deň derejede ösdürip, ýokary bilimli adam edip kemala getirse-de, ýüregi elmydama bir zada garaşýan ýaly bolup, özünde nähilem bolsa bir aýralygyň bardygyny kalby syzýar. Jireniň malasyn baksaň bejerseň, Suw ýerine şeker şerbetler berseň, Ýüregine gül berip bir güni görseň, Watanyndan el götär, çöl sesini aňsa diýä, Yşk mülküniň şasy Molla Nepes şahyr. Magtymgul Pyragyň dogany Gaýyrgulyň ýedinji nesli Atyşan biziň ýurdumyza gelende Totuş hakynda aýdan rowaýatynda, Çin ýurdunda totuş bolup, ol eýesine yzygiderli ýagşy dileg edýämiş. Muny eşden gaýry ýurtly gurply adamlaň biri müň altyn dinara satyn alyp, ony alyp gaýdypdyr. Täze gelen ýerinde birki sapar dileg edip, totuş gürlemesini goýupdyr. Süleýman pygambere guşlaň diline düşünmek, gürleşmek ukyby Hakyň eradasy bilen berlipdir. Ýaňky totuşy dünýäde Beýik Biribaryň eçilen naz-nygmatlar hödür edilip, oň öňünde goýlupdyr. Totuş bolsa hiç zat bilen weji bolman, ýüzüni aşak sallap otyrmyş. Şonda totuşyň eltilen köşgüniň eýesi muňa näme bolýar diýipdir. Süleýman pygamber çagyryp, Oň näme üçin gürlemeýänini anyklap ber diýip haýyş edipdir. Süleýman pygamber totuşyň ýa diýilýän bakjasyndan bagyndan öz ilimiň ýannagy-da ýagşyrak diýip, zarynlap aýdýan sözlerini oň eýesine ýetiripdir we oň eden çykdaýjysynyň öwezini dolup, Totuşyň ýurduna ugradylmagyny gazanypdyr. Hem Totuşy ýurduna äkidip, ýagdaý anyklamagy birine tabşyrypdyr. Totyň dogduk mekanynda harabalykda sähel tapawutlanýan, degerli iýdi edilmeýäni, ýöne Totuşyň öz ilinde saýrap yzygiderli dileg edýänini bilipdir.

Hakykatdan hem türkmen öz mähriban topragyna juda örklenen. Türkmeniň bu toprak bilen diňe bir bagyr däl, on iki synam badyşandyr. Biz ata watan, ene toprak diýýäs. Bu jümlelerdäki ene-ata sözleriniň bolmagynda çuň many bar. Ol many bu iki jübüt bilen bizi bu ýagty jahana getirendigini alamatlandyrýar. Ata watan sözi birinjiden bu ýeriň biziň ata-babalarymyzyň ýaşan mesgeni bolandygyny, ikinjiden barçamyzyň beýik ruhy hossarymyzdygyny, her birimize atadygyny ýatladýar. Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri, Türkmenistan radiosynyň meşhur diktory şahyr Geldi Bäşiýewiň Watan atly goşgusynda şeýle setirler bar. Mukaddes goýnuňda geldim kemala. Seniňkidir tenne bu janym watan. Mähriň bilen çoýduň, saldyň ak ýola. Bagtdan nurlardyň çar ýanym watan. Meniňkidir seniň gije-gündiziň, Sergin sähralaryň dag bilen düzüň. Arzuwym, haklasam halal ak duzuň, Galmaz ýüregimde armanym watan. Bulaklaryň suwun içdim doýmadym, Güller içre özge gül söýmedim, Nirde bolsam waspyň dillen goýmadym. Diňlesem doýmajak dessanym Watan. Aýlanar asyrlar dolanar ýyllar, Müňläp bahar geler açylar güller. Adyň baýdak eder geljek nesiller, Bakydyr şöhradyň hem şanyň Watan. Türkmenistanyň at gazanan žurnalisti Ejegiz Çaryýewa Watan atly goşgusynda keramatly Diýarymyzy şeýle wasp edýär, Togap edýän duzuňa hem topragyňa, Gözlerime siňdirdim didaryň Watan. Har getir men Ýeke gülüňe ýapragyňa Mertebäm, namysym, ygrarym Watan! Gözüm doýmaz gülälekli ýazlaňdan, Kuwwat tapdym keramatly sazlaňdan. Seýran edip, älem ýüzüne aýlansam,

Şondan soň Tatýana Tikinskaýa düýpgöter başga adam ýaly bolýar. Ony şatlyk-şowhuna baý Moskwa şäherem, eneliginiň köşgem, dostlary, tanyşlary hiç bir zat gyzyklandyrmaýar. Iň bärkisi, ýagýan ak garam oňa gara tiken bolup görünýär. Onda diňe bir duýgy, ynam bilen näçe tiz ata watanyna dolanmak arzuw-hyýaly bilen ýaşapdyr. Tatýana özüne hossarlyk edip, şu derejä ýetiren adamlara hoşally hem oýlanma ummanynyň tolkunlarynyň arasynda kän pikirlenýärdi. Göwün islegiň bir zat, hakyky durmuş bolsa başga bir zat bolýar. Bennet çak edýär, Ýaradan hak edýär, dünýäde ene-ata mährinden päkide, Garaşsyz söýgiň ýokdugyny Tatýana indi oňat bilýär. Ene-ata perzendini çölüň suwy, ösümligiň güni söýşi ýaly söýýär. Bürgüdiň öz ganatyndan kire işlemeýşi ýaly, ene-ata-da zürýadyny hiç bir muzdsuz söýýär. Arman o söýgi Tatýana nesip etmedi. Ol taryhyň gowgaly girdabynyň azabyna duçar boldy. Emma Tatýana Hakyň eradasy bilen gowy adamlaryň elinde terbiýelenip, öz döwrüniň sowatly, bilimli ynsany bolup ýetişdi. Ol her gün öz otagyna gelip, dünýäde ähli zatdan eý görýän köýnejigini saklaýan haşamly gapyrjagyny açyp, öz Watanyndan habar berýän türkmen sährasynyň jana şypa beriji derman otlarynyň ysyny alan ýaly bolup, melul bolýar. Özüniň manyly ömründe hossar bolan esger Radionyň ölümi, Oň bilen ýaşan tatar ýaşulusynyň ynsan balasynyň öz hossarlarynyň mazaryny hiç haçan unutmaly däldigi barada berýän maslahatlary hyýalynda ýene-de oň bilen bile ýöredi. Tatýanaň kalbyny lerzana getirýär. Bu näme ynsan malas dämi? Onda näme üçin ol şu wagta çenli öz mähribanlarynyň guburlarynyň gözlegine çykanok? Belki-de diridir. Tatýana olaň guburlaryny tapmaýanda-da, ol öz ata watanyny, ene topragyny, mähriban, gaýduwsyz halkyny gözlemeli ahyry. Özüni söýmeýän, öz gadyryny bilmeýän, öz mertebesine sarpa goýmaýan adamyň özgänem söýmejekdigini, özgäňem gadyryny bilmejekdigini, özgäňem mertebesine sarpa goýmajakdygyny Tatýana oňat bilýär. Tatýana ykbalyna şärik bolan mähribanlaryna tüýs ýürekden baky hoşallygyny bildirip, olara öz ýüregindäki arzuw-hyýallaryny, kalbyndaky çakylygy boýunça mukaddes Watanyna hemişelik gitmäge taýýarlyk görüp başlaýandygyny aýdýar. Olaň Sen çagyrýan bamy diýen sowallaryna meni Watanyň mukaddes topragy çagyrýar. Maňa türkmen ilim garaşýar diýip jogap berýär. Tatýana Tekinskaýa 1906-njy ýylda ilki bilen Otluly, Bakuwa, o ýerden gämide häzirki Türkmenbaş şäherine Soňra bolsa otly bilen Zakaspi oblastynyň merkezi Aşgabat şäherine gelýär. Şäheriň merkezinden kireýine ýaşamaga jaý alyp, işe durmazyndan ozal mukaddes Gökdepe galasyna, Aşgabat, Garadama obalaryna hem-de oň töweregindäki ilatly mekanlardan Öz mähribanlarynyň gözlegine gidýär. Gahryman we mukaddes Gökdepe galasyna oň eteklerine aýlanyp, çärýek asyr mundan ozal bolan pajygaly wakalary birin-birin göz öňüne getirip, hyýalynda suratlandyrýar. Mähribanlaryny kän gözleýär. Emma ähli Ahal iliniň başyna düşen bu zalym gowga nijeme ogly atasyndan, nijeme gyzlary enesinden aýyrşy ýaly, Tatýanany kyblasyndan, käbesinden ömürlik jyda düşürdi. Şondan soň Tatýana alan kämil bilimini janyny gaýgyrman öz halkynyň geljegi üçin bagyş etmegi berk ýüregine düwýär. Aşgabadyň merkezinden Tekebazar bilen Orsbazaryň arasyndan kireýine ýaşamaga jaý alyp,

Tatýanany Zakaspiý oblastynyň Harby halk dolandyryşynyň diwanhanasyna dilmaçlyk wezipesine işe kabul edýärler. Sebäbi ol ýewropa dillerini kämil bilýärdi. Täze bellenen wezipesinde yhlasly işläp, ene dilinem yhlas edip öwrenýär. Diwanhanadaky kärdeşi Köşüli Annamyrat Gurbanow bilen tanşyp, bir işleýär. Ýöne Tatýanaň Aşgabadyň zenanlar gimnaziýasynda fransuz dilinden mugallym bolasy gelýärdi. Diwanhanada terjimeçi bolup biraz işlänsoň, Oň gimnaziýa mugallym bolup işlemeklik arzuwy hasyl bolýar. 1907-nji ýylda ony Türküstan ülkesiniň Daşkent şäherinde ýerleşýän okuwhanalaň ýolbaşçylary çagyrýarlar. Netijede oňa gimnaziýada mugallym bolup işlemäge rugsat haty berilýär. Tatýana o ýerde seminarda okap ýören Gaýgysyz we Muhammetguly Atabaýewler bilen tanyşýar. Olaň pikiri, aladasy halkyna bilim bermek bolansoň, gatnaşyklary jebisleşip, öz pikirlerini özara hat alyşmak arkaly maslahatlaşýarlar. Gimnaziýada zenanlara düýpli bilim berip ýören Tatýana Tekinskaýa boş wagtlary Aşgabadyň etegindäki obalara, Köpetdagyň, Garagum sährasynyň gözel ýerlerine syýahat edýär. Ata Watanynyň arçaly Kerkawly, Ummaly çal goşly daglaryna örküçli baýyrlar bezäp, ülpülleşip oturan gysgajyk ömürli, näzik güllerine, uç-gyraksyz özboluşly gözel tebigatly sährasyna seredip, synlap, Atyghan köňlüni gandyryp bilmeýärdi. Garadamagyň gür söwütligi, Aşgabat çeşmesiniň üstünden geçýän daş köpri, Aşgabat-Maşat ýolunyň ýakasyndaky alys ülkelerden gelýän täjirleň, syýahatçylaň, jahankeşdeleň ilkinji düşelgesi bolan Halymy şanyň kerwensaraýy, arwana düýeleriniň örküçleri ýaly bolup ýatan gadymy kärdeläň hatar-hatar guýulary, gadymy gözel Aşgabat obasynyň bag-bakja keşbi elmydama şowhunly, şagalaňly, teke hem-de ors bazarlary, oň bu ýagty jahana geleli bäri teşne göwnüni ine-gana gandyrýar, elmydama galagoply kalby rahatlanýar. Patyşa Russiýasynyň polisiýa işgärleri tarapyndan saklanyp, öýe dökülen Muhammetguly Atabaýewiň goşlarynyň arasyndan Tatýanaňam hatynyň tapylmagy oňam yzyna adam düşmegine alyp barýar. Ilkinji türkmen magaryfçylary bir müň dokuz ýüz dokuzynjy ýylyň gyş pasly Aşgabadyň halk öýünde üýşmeleň geçirýärler. Aşgabat obasyndan mugallym Ata Myradow esasy guramaçylaryň biri bolup, ýygnagy alyp baran. Ýygnaga öz döwrüniň sylagly adamlary gatnaşyp, esasy maksat halka sowat öwretmek bolupdyr. Kärdeşi Köşüli Annamyrat Gurbanow bilen nikalaşan Tatýana Tekinskaýaň bir müň dokuz ýüz onunjy ýylda Gülsoltan we bir müň dokuz ýüz on üçünji ýylda Annagül atly gyzlary bolýar. Ýöne olar uzak bile ýaşaşmaýarlar. Şo wagtky oblast başlygy Aşgabadyň zenanlar gimnaziýasynyň ýolbaşçylarynyň ondan nägiledigini ikiçäk duşuşykda aýdyp, Tatýana Tekinskaýany Kakada, Duşokda, Artykda Eýrandan uly gelim-gidimli gümrükhana terjimeçi edip iş iberilýär. Şeýdip ol Aşgabat şäherinden togsan kilometr aralykda ýerleşýän Artyk obasynyň ilersinde ýerleşýän Artyk gümrükhanasyna işe gelýär. Kaka etrabyndaky sekizinji orta mekdebiň mugallymy mirasgär Tahyr Kadyrowyň maglumatlaryna görä, Paşşy serdaryň bir müň sekiz ýüz segsen bäşinji ýylda Mädaly hanyň zyndanyndan alyp gaýdyp, ýesirlikden boşadan rus ofiseri Paşşy serdary gözläp, obasyna gelipdir. Şo döwürler Aşgabatdaky aýna zawodyň töwerekleri olaň mülk ýerleri bolupdyr. Oňa Paşy serdaryň aradan çykandygyny aýdyp, ony oň ogly Tegelek serdaryň ýanyna getiripdirler. Tegelek serdaryň hakyky ady Berdmyrat Tegelek ýüzi bolansoň, oňa şeýle at dakylypdyr. Rus serkerdesi Tegelek serdara Kakaň meni zyndandan boşatdy. ölümden halas etdi diýipdir. Menem saňa kömek edesim gelýä. Baba Durmaz demir ýol menziliniň aňyrsyndaky on sekiz kilometr gündogarsyndaky stansiýada parowozlara, ýagny bug bilen işleýän otlulara suw guýmak üçin goňşy döwletden şertnama esasynda kiçiräk ýap Suw alýas. Men ýene-de şo suwuň üstüne ulurak bir ýap suw alybiljek gepleşik geçirip, sen şo ýere obadaşlaňdan on-on bäş hojalygy eltseň, size amatly bor diýipdir. Tegelek serdar dogan-garyndaşlary bilen ylalaşyp, obasyndan öz kowumynyň her hojalygyndan bir maşgalany alyp, jemi on dört hojalyk bilen täze ýere gaýdýar. Şeýdip şu günki Artyk obasynyň kyblasynyň günbatarsynda ýurt tutýar. Ýöne suwa başda tölemeli, geçirmeli pul az-owlak ýetmedigi sebäpli, Häzirki Artyk obasynyň demirgazyk ugrundaky Akdepe diýilýän gadymy depäň günorta guşlugyndaky gürülgünliginde Nurberdi hanyň düýbüni tutan Hankäriz obasynyň töwereginden gaýdyp, Gökdepe, Soltandeşdiň üsti bilen gelip, onan köýli bolup oturan türkmeniň teke taýpasynyň Togtamyş, Wekil, Ýusup, Tilki urugynyň ýaşululary bilen maslahatlaşypdyr. Tegelek serdar olaň ýaşulysy bilen gürleşip, alynjak bir ýap suwa harjyny tölese, oba tutup oturyp boljakdygyny düşündiripdir. Tilkiler Tegelek serdar bilen ylalaşyp, ýetmeýän puly jemläp töläpdirler.

Şeýlelikde tegelek serdar obaň düýbüni tutýar. Gündogar gün matarly ýoluň gaýra tarapynda öz getiren teke taýpasynyň däli bükürsini ýerleşdirip, ýoluň ileri dag tarapyna tilki tiresiniň hojalyklaryny ýerleşdirýär. Ine şeýdibem şu günki Artuw obasynyň düýbi tutulýar. Dagyň eteginde oturan Artyk obasyny demir ýol ikä bölüp geçýär. Demir ýol duralgasy ýoluň gaýra ýüzünde, gümrükhana bolsa ýoluň ileri ýüzünde baýyrlygy etekläp otyr. Gümrükhanaň iki gapdalynda serhetçiligiň nokady, Artygyň iň gabaraly ymaraty gümrükhanaň saraýy bolupdyr. Demirýolçylygyň otly menziliniň töweregini gallan Sanlyja köçeli şäherçesi oba bilen sepleşip oturan. Şäherçede demir ýol menziliniň başlygynyň kerpiçden salnan ak tamy saýlanyp görünýär. Ol memmer şekilli suw sorujy bekediň gabat garşysyndaky bagly howly bolupdyr. Obaň günbataryndan akyp geçýän çaýada obaň ady geçip, Artyk çaý ady bilen belli bolan çaý öz gözbaşyny Köpetdagyň gündogaryndan alýar. Demir ýoluň ileri ýakasynda Abalak hanyň neberesiniň goşa çaýhanasy bolupdyr. Gümürkhana bilen demir ýol menziliniň aralygyndaky goşa basdyrmaly bazarda hepdäň diňe anna günleri märeke köpelipdir. Artyk obasynyň töwereginde Akgala, Owangala, Dälihan, Kaklan, Soltandeşt atly obalar bolup, olar ýigriminji asyryň dowamynda Artyk obasyna birikdirilipdir. Artyk obasynyň töwereginde gadymyýetiň taryhy ýadygärlikleri bolan Akdepe, Garadepe, Kufen şäheri, Garajagala, Gülälekdepe, Güllüjedepe, Dälihandepe,

Tatýana Tekinskaýa Artyk demir ýol duralgasynyň ýanyndan ilki kireýine, soňra bolsa özüne hususy jaý satyn alyp, Artyk gümrükhanasynda dilmaç bolup işe başlanda, oň ýüreginiň töründe beslän arzuwy, şineläp urýar. Paýhasly pederlerimiziň wesýet eden öýünden uzak agaç ekeniň, ýoluň çatrygynda guýy gazanyň, dertliň derdine em edeniň ýagşylygy bakadyr diýen aýtgydan ugur alyp, ýany bilen alyp gelen lukmançylyk serişdelerini Artyk obasyndaky we oň töweregindäki obalardaky näsaglara bu ugurdan alan bilimini ulanyp, mussuz ile-güne kömek edýär. Ulanan dermanlarynyň öwezini aýlyk zähmet hakyndan satyn alyp üstüni doldurýar. Örän tiz wagtyň içinde halka özüni aldyryp, şo töwerekde sylanyp hormatlanýan, maslahat salynýan adamlaryň biri bolýar. Artykdaky jaýynda esasy işinden boş wagtlary obaň we demir ýol duralgasynyň ýaşaýjylarynyň isleg bildirýän çagalaryna, uly ýaşly adamlaryna muzdsuz sowat öwredýär. Şu okaýanlaryň arasynda artykly otluda konduktor bolup işleýän Syratly, hoşamaýat çekiç agaň ogly Orazgeldi bilen tanyşýar. Orazgeldi oňa köpçülik hojalyk işlerinde ýakyndan kömek berýär. Artyk obasynyň adamlary Ilhalar Tatýanaň adyny oba arasynda Artykgül diýip tutýarlar. Il agzy keramat diýilşi ýaly oň ady Artykgül teke gyzy diýlip tutulýar. Artykgülüň bu durmuşy oň kalbynda şeýle bir ýatdan çykmajak taryhy waka bolýar. Sebäbi öz iliňe gelip, öz halkyň arasynda ýaşap, işläp, öz ornuňy tapmagyň, halkyň sylag-hormatyny gazanmagyň nähili uly bahasyna ýetip bolmajak bagtdygyny ol uzak ýyllaryň dowamynda çeken hasratyndan soň örän gowy düşünýärdi. Artykgül teke gyzy Artyk obasynda ähli ýaşaýjylara mümkinçilikli bolary ýaly, öz hasabyna oba adamlarynyň ýardam bermeginde mekdep gurdurýar. Oň içini okuwçylara zerur bolan okuw esbaplary bilen doly üpjün edýär. Mekdebe obaň ilatynyň ünsüni çekjek, görelde boljak bolup Artykgül mekdebiň jaýynam, öz ýaşaýan jaýynam, howlyň pessejik haýatynam ýygy-ýygydan hek bilen agardyp, örän päkize saklaýar. Mekdep beýleki zerur bolan okuw esbaplary bilen bir hatarda globus, geografiýa kartasy bilenem üpjün edýär. Okuwçy gyzlar öwrensin diýip Artykgül mugallym Aşgabatdan öz tikin maşynynam getirdip, olara tikin maşynynda keşde gaýamagam öwredip başlaýar. Artykgülüň aladasy bilen gyşda fotoapparat peýda bolup, Artygyň görnükli ýerleri surata düşürilýär. Mahlasy Artykgül mekdep bilen bagly ýekeje meselänäm ünsden düşürmän, hatda gyş paslynda jaý ýylatmak üçin zerur, gerek boljak ýangyjyňam aladasyny edýär. Şeýlelikde ol Artykda ýerli rus mekdebini açýar. Tekinskaýa türkmen aýal-gyzlaryna yhlas bilen hat-sowat öwredýär, olary ruhy taýdan goldaýar. Ol obaň il sylagly ýaşulusy bolan Amanguly Allaberen oglunyň ýatlamasynda şeýle sözler bar. Men o wagtlar ýetginjek oglandym. Artyk Gülteke gyzy uzyn ak köýnekli, ak ýüzli owadan mähriban aýaldy. Artykgül teke gyzy öz ömrüniň manysyna hemra edinen kesbini durmuşa ornaşdyrmakda ýakyndan ýardam beren dogumly we syratly Orazgeldi çekiç ogluna syn oturýar. Olar durmuş gurýarlar. Artykgül teke gyzy käbir adamlaryň içigaralyk etmegi netijesinde goňşy obadan gelýärkä oň janyna kast edilýär. Ýöne oň bedenine düşen ýara ölüm howply bolmansoň, Artygyň saglyk öýünde ep-esli wagt ýatyp, sag-aman aýaga galyp, il-güne haýyrly sogap işlerini alyp barmagyny dowam etdirýär. Muhammetguly Atabaýew gabawhana salnanda Artyk Gülmugallym öz tanyşlarynyň üsti bilen oň o ýerden goýberilmegini gazanýar. Artyk Gülmugallyma Tatýana ýa-da Taniýa diýip ýüzlenenlerinde, Men öňem birnäçe gezek aýdypdym, ol at Russiýada galdy. Men indi Artykgül, türkmen iliniň perzendi diýip pert jogap berer eken we öz täze adyna buýsanypdyr. Artykgül mugallym köp işläpdir, okapdyr. Ol köp bilip az gürleýän adamlardan bolupdyr.

Artykgül teke gyzynyň Artyk obasynda we oň töweregindäki obalarynyň halkynyň arasynda at-abraýynyň, hormat-sylagynyň artmagy, oň açan mekdebiniň işiniň kadalaşyp ýola düşüp, sowat alýan adamlaryň köpelmegi, halkyň ýuwaş-ýuwaşdan aga-gara hak-hukuklaryna düşünip başlamagy Paşşa Russiýasynyň polisiýa işgärlerini biynjalyk edip urýar we olar Artykgülüň başga ýere işe iberilmeginiň aladasyny edip, ýokarky ýolbaşçylaryndan towakga edýärler. Tekinskaýa bir müň dokuz ýüz on dördünji ýylda öz doglan ýurduny mejbury taşlap, gimnaziýada mugallymçylyk eden ýeri bolan Ukraina gitmäge mejbur bolupdyr. Baryp ýerleşen we gimnaziýada işlemäge başlan ýeri bolan Ukrainaň Ýurçkowo obasynda-da ýerli polisiýa oň şahsyýeti bilen täzeden gyzyklanyp ugrapdyr. Kiýewiň gubernatory Aşgabatdan Bir müň dokuz ýüz on dördünji ýyla çenli Artyk stansiýasynda ýaşaýan Tatýana Tekinskaýaň özüni alyp barşy, ahlagy, sud edilendigi we syýasy ynamdarlygy baradaky maglumatlary ibermegiňizi haýyş edýäs diýip sorapdy. Aşgabat oňa şeýle jogap beripdi. Tatýana Mihaýlownaň ýerli pitneçi Muhammetguly Atabaýew bilen gizlin hat alşandygyny sizi ynandyrmaga haklydyryn. Senator graf Palen Zakaspi oblastyn barlan mahalynda Tekinskaýa ilaty Ýerli rus hökümete garşy öjükdiripdir. Artykgül teke gyz durmuşda ýüze çykan ýagdaýlar sebäpli bir müň dokuz ýüz on dördünji ýylyň aprel aýynda polisiýa işgärleriniň ugratmagynda Artyk demir ýol stansiýasyndan ozalky Krasnowodsk şäherine eltilip, O ýerdenem gämä mündürilip ata watanyny taşlap, mejbury bolup Ukraina gidýär we bellenen ýerinde mugallym bolup işleýär. Artyk demir ýol stansiýasyndan otly-urandan, oň nurana ýaňagyndan syrygyp akýan ajy göz ýaşyny aýasy bilen sylan Artyk gül, zaryn sesi bilen, Men gaýdyp gelerin watan, men gaýdyp gelerin watan, men gaýdyp gelerin watan diýýän ýürek sesi, Bahar paslynyň hoştap sergin şemaly mele gumly hydyr gören sähralara, kowus gezen daglaň gasynly gatlaryna alyp gidýär. Bir müň dokuz ýüz on dördünji ýylyň on dördünji dekabrynda Artukgül Teke gyzynyň jan edip, dyngysyz alat eden ilkinji türkmen milli gazeti çapdan çykýar. Bir müň dokuz ýüz on ýedinji ýylda Ukrainada sürgünde ýaşaýan adamsynyň ýakyn garyndaşynyň agyr näsaglandygy barada habar gelenden, Artykgülüň zor salmagy bilen Orazgeldi Artyk obasyna sary ýola rowana bolýar. Oň yzynda ýene-de Artykgül iki çagasy bilen aýaga agyr ýagdaýda galýar. Oň ogly bolýar. Adyna bolsa Ýarmuhammet diýip at dakýar. Artykgül teke gyzy Türkmenistanda häkimiýet berkarar edilenden soň, ata watanyna gaýtmak üçin üç çagasy bilen bir müň dokuz ýüz ýigrimi dördünji ýylyň ýigrimi altynjy iýulynda rugsat alýar. Otly bilen Baku şäherine gelenlerinde Artykgül näsaglap, ýagdaýy peselýär. Bakuwa gelenlerinden hassahana ýüz tutanlarynda lukmanlar oňa hassahanada galyp, gyssagly bejergi almagy we çagalaryny bolsa wagtlaýyn çagalar öýüne ýerleşdirmegi maslahat berýärler. Bu habary eşiden Artykgül hasam ata Watanyna barmaga howlugyp, Lukmanlaň garşylygyna garamazdan, gämi bilen Türkmenbaşy şäherine gelýär. Ýolda ol gaýra üzülýär. Gyzy Annagülüň ýatlamalarynda şeýle setirler bar. Ejem saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagyna garaman, Tizräk Aşgabada barmaga we täze döredilen Türkmenistanyň mugallymlarynyň birinji gurultaýyna gatnaşmaga howlugýat diýýä. Artykgül bir müň dokuz ýüz ýigrimi dördünji ýylyň aýagyna Aşgabada dolanyp gelýär. Ony saglyk ýagdaýynyň agyrlygy sebäpli Aşgabat demir ýol menzilinde demir ýol hassahanasyna ýerleşdirýärler. Un sargydy bilen çagalary ýörite internada ýerleşdirilýär. Artykgül gyssagly kör çegesi operasiýa edilýär we üç günden bolsa özüne gelip bilmän aradan çykýar. Şeýdip Owurgüli Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň mugallymlarynyň birinji gurultaýynyň işine gatnaşyp bilmeýär. Aşgabadyň Magaryf öýünde geçýän mugallymlaryň birinji gurultaýyna gatnaşyjylara bu ajy habary Muhammet Geldiýew aýdýar. Ene Kulyýewanyň guramaçylygynda Aşgabadyň häzirki Bitarap Türkmenistan şaýolunyň Hojaahmet ýasawy we

Artuw obasynda ýigirminji asyryň başynda Artykgül teke gyzynyň öz hasabyna gurduran mekdep jaýy häzire çenli saklanyp gelýär. Ýigriminji asyryň başynda Türkmenistanda ýeke-täk sowatly türkmen aýalynyň durmuşynda ine şeýle wakalar bolupdyr. Artykgülüň üç çagasy Aşgabatdaky Ene Kulyýewa adyndaky çagalar öýünde terbiýelenen. Artykgülüň ilkinji çagalary Liza, Alina, hem Sonýa hakynda hiç hili maglumat saklanyp galmandyr. Bir müň dokuz ýüz onunjy ýylda doglan gyzy Gülsoltanyň ýokary lukmançylyk bilimi bolan we Aşgabat şäherinde öz hünäri boýunça işlän. Ol bir müň dokuz ýüz kyrk birinji, bir müň dokuz ýüz kyrk bäşinji ýyllaryň urşuna gatnaşan adamsy Abdyllaýewiň saglyk ýagdaýy sebäpli Simferepola göçüp giden we şo ýerde saglyk ulgamynda işlän hem-de ylym bilen meşgullanyp, biologiýa ylymlarynyň kandidaty diýen alymlyk derejesini alýar. Oň ogly Nury Abdyllaýew hem maşgalasy, gyzy Nina bilen häzirki wagtda Simferopol şäherinde ýaşaýarlar. Oň beýleki gyzy Annagül Tekinskaýa bir müň dokuz ýüz on üçünji ýylda doglan. Daşkent şäherindäki Lunaçarsk adyndaky instituda okuwa girmek üçin taýýarlyk bölüminde okan. Lukmançylyk institutyna giren. Soňra internatda bile bolan joralary Sona we Suraý Myradowalar Annagüli täze açylan drama teatryna işe ýerleşdirýärler. Teatrda işläp, kino sungatynda kino-da düşýär. Annagül durmuşa çykýar we maşgalada Şura atly gyzjagaz dünýä inýär. Emma Annagülüň adamsy we gyzy Aşgabat şäherinde hem-de oň töweregindäki bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýylda güýçli ýer titremede heläk bolýarlar. Annagül bu agyr ýitgini kynçylyk bilen geçirip, teatrdan gidýär. Muzeýde ýolbelet, Respublikan döredijilik öýüniň başlygy, soňra bolsa Türkmenistanyň Ministrler Sowetiniň ýanyndaky Medeniýet işleri boýunça müdirliginiň Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Mylly Täçmyradow adyndaky Türkmen döwlet filarmoniýasynda edebiýat bölüminiň müdiri bolup işleýär. Şeýle-de medeniýet ulgamynda işläp, sergileri, konsertleri, medeni-köpçülik çäreleri gurap geçirýär. Annagül Aşgabat şäherinde ýaşap, 87 ýaşynda 2000-nji ýylyň 5-nji maýynda aradan çykýar. Artykgül Teke gyzynyň ogly Ýarmuhammet bir müň dokuz ýüz on ýedinji ýylda Ukrainada doglan, ýedi ýaşynda Watanymyza gaýdyp gelýär. Çagalar öýünde terbiýelenýär. Soňra awtoýol tehnikumyny tamamlap, gulluga çagyrylýar we bir müň dokuz ýüz kyrk birinji, bir müň dokuz ýüz kyrk bäşinji ýyllaryň Watançylyk urşunda wepat bolýar. Oň ýalňyz ogly Georgiý Mary döwlet elektrik merkezinde işläpdir. Artyk obasynda Artykgül teke gyzynyň hormatyna bir müň dokuz ýüz ýetmiş birinji ýylda täze açylan orta mekdebe Artykgül teke gyzynyň ady dakylýar. Bütin ömrüni türkmen halkynyň sowatlygy üçin bagyş eden Artykgül teke gyzynyň ykbaly barada Türkmenistanyň halk ýazyjysy Ata Atajanow Teke gyz Tatýana atly roman ýazýar. Türkmenistanyň halk ýazyjysy Gara Seýitliýew o hakynda çeper filmiň kinossenariýasyny ýazypdyr. Türkmenfilm kinostudiýasy dokumental filmi surata düşürýär. Türkmen halkynda Tapan begener, tanan alar ýa-da Ýitiren gözlär, tanan alar diýen atalarymyzdan galan nakyllar bar. On dokuzynjy asyryň aýagynda ikinji Gökdepe söweşinde nijeme ene-ata öz mähribanlaryndan jyda düşüpdir. Ýüregi ýaraly adamlar ykbaly näbelli bolup galan mähribanlarynyň hemişe gözleginde bolýar. Özleri tapybilmän dünýeden ötselerem, kowumyna sargyt edip gidýär. Artykgül teke gyzynyň ykbaly bilen bagly ýagdaýlaram öz döwründe ildeşlerimiz tarapyndan uly seslenme döredip, olaň her biri Artykgüli öz ýiten mähribanlary hasaplap, özleriniň delillerini getiripdirler.

Köşüli Mämmedik bagşyň dördünji nesli Şadurdy Mädew tanymal alymlar Şaja Batyrowyň we Gaýyp Nepesowyň ýazgylaryna, gürrüňlerine salgylanyp, Artykgül Teke gyzynyň öz atasy Garrybaý bagşyň aýal doganlygynyň Mämmedik bagşyň bolsa gyzdygyny tekrarlaýar. Ýigriminji asyryň başlarynda Artykgül teke gyzy öz watanyna gelensoň, Aşgabadyň aýallar gimnaziýasynda mugallym bolup işläp ýörkä, Mämmedik bagşyň gyzy tapylypdyr diýip, Köşi obasyna habar düşýär. Garrybaý bagşy Köşüli dört ýaşuly bilen Artykgülüň iş ýerine barýar. Duşuşygy guraýjy gimnaziýaň bir otagynda Bir görnüşli işikde alty gyz oturdýar we ýaňky köşüden gelenleri otaga çagyrýar hem-de Garrybaý bagşa, Han onda şu oturan alty gyzyň içinden öz doganyňy saýla diýýärler. Garrybaý bagşy Artykgül teke gyzyny salgy berýär. Olar şondan soň ýakyn aragatnaşykda bolupdyrlar. Artykgül paýtunly köşä gezelenje baranda, garyndaş aýal-gyzlar oňa türkmen lybasyny geýindiripdirler. Artykgülüň gulagynda artyjak ýeriniň bardygyna çenli we adynyňam Artykgülligi nygtalyp aýdylypdyr. Soň birden olaň gatnaşygy kesilipdir. Mümkin Artykgülüň ilki Artyk obasyna, soň bolsa Ukraina sürgün edilen döwürleriniň gabat gelen bolmagy ahmal. Babadaýhanly taryh mollumy Gazan Äpäýew Artykgül teke gyz hakynda çap edilen makalany we makalada goýlan fotosuraty ejesine görkezýär. Ejesi Maýsa ene suraty görenden, Agynjak köpejik kakam-da diýipdir. Maýsa ene atasy Halyk mollaň dogany Köpejigiň Gökdepe wakasynda üç ýaşlyja gyzjagazyny ýitirip, soň-soňlaram käýinýändigini ýatlaýar diýipdir.

Aşgabatly Anatoly Bialkin 2009-njy ýylda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň gaznasyna tabşyran Tatýana atly türkmen hakynda powestinde Artykgül Tekegiz hakynda gürrüň edende Türkmenistanyň Söwda we alyjylar jemgyýeti ministrliginiň sürüjisi Orazdurdy Saparow, O meň garyndaşym diýipdir. Atasy Saparmämmet bilen Artyk Gülteke gyzynyň doganlygyny oň Gökje obasynda ýaşap geçen Saparmämmediň aýdandygyny nygtap aýdypdyr. Artykgülüň kakasy gyzyna Nurjemal diýip at goýandygyna gürrüň berýär. Başda-da bu barada halkyň arasynda şeýle wahal gürrüňler bolupdyr. Şu hatyralamany Türkmenistanyň halk ýazyjysy Baýram Jütdiýewiň Tatýana Tekinskaýaň ruhuna degsin atly goşgusy bilen jemlemegi makul bildik. Tatýana, türkmeniň kembagyt gyzy. Şindem towlanýansyň sygman gabryňa. Gylyç gemren beýik türkmenleň yzy. Seniň nalaň od oklady kalbyma. Suw ýerine gan akanda çitliden neresse gözleňňe giripdir bary. Wah şonda il ýaly ölüp gitmediň. Ýat ýerlerde şeýdip çekipsiň zary. Sowuk gyşlar bilen, ýalanlar bilen Başa-baş galypsyň arman içinde. Iliňi eliňden alanlar bilen Oňuşmansyň köşk-eýwan içinde. Geçirmänsiň, ruhuň almandyr Şowhunly meýlisler, sazlar, aýdymlar. Yzyna dolanýar ýanan armanlar. Ýazda durnalary yzlap gaýdarlar. Uýam, Mundan ar öýdüp bolmaýa. Ýurt oýun däl, ganyň bilen bilmeli. Türkmen başga ýerde ölüp bilmeýä, ol gelmeli, ata ýurda gelmeli. Sen gelipsiň, öz iliňde galypsyň. Bu gün ýatlamazlyk günädir günä. Onda ýatan şehitler-de ýazyksyz.

Mähriban diňleýjiler, siz gepleşigimizde Çarmyrat Karahanowyň Artykgül Teke gyzy barada gürrüň berýän Arkamda türkmen mary atly gürrüňi diňlediňiz.